Maxine Hughes yna hefo ni i siarad am, wel, mae wedi chwarae rhan enfawr yn nhaith anhygoel Wrecsam dros y dwy dair blynedd diwetha a wedi bod yn rhan hanfodol o'r elfen iaith Gymraeg o siwrne Robin Ryan i fod yn berchnogion i Rexham a taith Rexham uh, i fyny i'r gyngrair nesaf. Felly mae o'n uh, fendigedig cael y cyfle i ofyn cwpl o gwestiynau ti, a diolch yn fawr am fod yn fodlon i wneud yr holl ffordd o Washington i ateb yn cwestiynau ni yma yn De Cymru. Felly, os ga i ddechrau efo cwestiwn mae bron iawn pawb yng Nghymru yn cael, ydy o lle wyt ti'n dod yn wreiddiol o Gymru a sut i fynd o fanna i orffen i fyny yn, yn Washington erbyn hyn? Um, yeah, wel, dwi'n dod o Gonwy, felly uh, gog, ac um, mae uh, teulu fy nhad yn dod o Rexham, felly... Um, o, iawn. Ie, yeah, dwi'n dod o Gonwy, ond uh, yn amlwg mae yna elfen uh, o Rexham yna hefyd. Um, a des i i 'Merica tua saith mlynedd yn ôl. Yym, o'n i'n byw yn 'Merica pan o'n i'n ifanc, yym, es i i brifysgol yn 'Merica a dwi 'di bod nôl ac ymlaen am flynyddoedd rili. Des i tro 'ma, des i nôl tua saith mlynedd yn ôl, yym, i gohebu ar y y yr etholiad gynta Donald Trump, yym, ac yy wedi aros. Felly, yym, ie, rŵan dwi'n yy, dwi 'di setlo yn yn Washington, magu plant yn fan hyn, yym, wrth gwrs yn yn teithio lot yym dros America, wedi bod yn ôl ac ymlaen i i Los Angeles yy lot i am waith, ond yym ie, 'dan ni'n 'dan ni'n byw yn yn Washington ac yym mwynhau yym ond yy wrth gwrs yn yy yn methu Cymru ac yy yn trio mynd nôl pan dwi'n gallu. A, a sut nes ti, ar ôl symud i Washington, wrth gwrs, sut, sut nes ti ddod i gyfarfod efo Robin Ryan ta? Sut oedd hwnnw at ei gilydd? Um, oedd yn ystod Covid, pan oedden nhw'n dechrau gwneud y promos a dechrau hysbysebu y, um, y cyfres, um, o'n i yn gweithio allan yn Los Angeles ar y pryd, ac oedd um, oedd bron iawn bob siaradwr Cymraeg yn, yn America yn anfon rhywbeth i fi yn dweud, o, maen nhw'n ma nhw, ma nhw ymchwilio am siaradwyr Cymraeg, um, ac o'n i'n meddwl oedd o'n joc i fod yn onest. Um, a wedyn uh, oedd uh, pobl yn gofyn i fi ffonio um, y casting agent i weld os oedd o'n joc neu beidio, ac um, nes i ffonio fyny i weld uh, beth oedd yn mynd ymlaen, a nath nhw gofyn i fi um, trio allan am y, am y job. Um, felly, ond oedd rhaid i fi wneud casting, oedd rhaid i fi wneud um, recordio um, y sgript gyda rhywun ac um, anfon y mewn, a wedyn nath ni wneud y, y proses casting i gyd um, dros Zoom a Skype achos uh, oedd yn anodd ar y pryd um, gyda Covid. Um, ond oedd, oedd, oedd e jyst rhyw fath ag unrhyw casting, really. Rhaid ti'n neud callback, a wedyn ti'n neud callback arall, a wedyn maen nhw'n deitha ti bod maen nhw eisiau ti'n neud job.
A felly pryd nes ti gyfarfod nhw am y tro cyntaf wedyn? Y tro gyntaf oedd ar y set pan oedden ni'n ffilmio um, y promo. Um, ac i fod yn onest, o'n i ddim yn really gwybod dim lot am y stori. O'n i wedi clywed um, bod yna rhywbeth yn mynd ymlaen gyda Wrexham. Oedden ni wedi gweld rhywbeth um, ar y we, ac eto yn meddwl oedd o'n joc ar y pryd. Cymreictod. A oedd lot o pobl yn gofyn i fi, ydy hwn yn wir? Ydy pobl o'r Hollywood rili wedi prynu Clwb Pêl Droed yn Gogledd Cymru? Um, so ie, yeah, o'n i'n darllen yr, um, y sgript ac um, oedd ffrind fi oedd yn, yn helpu fi wneud, oedd yn dweud, o, oh, mae'n dweud a, a, mae'n o'n Ryan Reynolds. Mae'n dweud, really? um, felly, um, Ie, yeah, o'n i'n rili gwybod llawer amdanyn nhw. Um, a wedyn, um, yeah, ffeindio si ar y set gyda nhw yn Hollywood ac yym yy ie, wnaeth popeth cychwyn o fan'na rili.
A tibod, yn amlwg ti 'di dysgu dipyn o Gymraeg i Rob, a a ma' Ryan yn yn dysgu dipyn rŵan. W- Tibod, faint o gyfle maen nhw'n gael i ymarfer? Wyt ti'n ti'n dod ar eu draws nhw a gwbl efo hynny? Um, mae Rob di wneud ymdrech, mae, mae Ryan di dechrau hefyd. Dwi'n meddwl mae, mae Rob di cymryd um, llawer diddordeb yn ei iaith. Um, Y diwrnod gyntaf nes i, yy, o'n i gyda Rob, oedd o'n gallu canu Hen Wlad fy Nhadau yn, yn barod, ac oedd o wedi dechrau dysgu Cymraeg. So oedd o'n oedd o'n rili wedi oedd o'n rili wedi cymryd diddordeb yn y iaith. Um, ac Ryan hefyd, mae Ryan yn dod o Canada, so mae'n mae ymwybodol am sut mae rhywbeth yn gallu, mae, mae gwlad yn gallu gweithio yn dwyieithog, achos o he, yn amlwg mae, mae Canada rhyw fath. Felly, um, oedden nhw'n parchu y iaith o'r, or, or, um, diwrnod gynta' rili ac yym isio dysgu dipyn bach o'r iaith, isio trio defnyddio'r iaith, isio dod â mwy o'r iaith nôl i'r clwb hefyd. Um, a dyn ni wedi gweld hynna uh, dros y blynyddoedd diwetha' rili, really, lle maen nhw wedi gwneud ail wneud yr um, pethau yn y stadiwm a, um, a wel, dwi wedi gwneud neges um, i'r y, y, y ffôn yn, yn um, clwb yy pêl-droed... O! ...Wrecsam lle ma'n ma'n dwyieithog rŵan. Felly ma' nw rili wedi neud ymdrech i i wneud siŵr bod Cym- yy ma' Cymraeg wedi bod rhan o'r daith. Yym m- ma' Rob yy yn bendant yn mwy hyderus yn defnyddio'r iaith ac wedi yym wedi yy gwneud ymdrech o flaen y camera i i ddefnyddio'r iaith ond i fod yn deg ma'r ddau ohonyn nw wedi neud ymdrech mawr ag yym dwi'n dwi'n rili parchu hynna, gwerthfawrogi a dw- dwi'n gwbo bo pawb yng Nghymru yn. Ydy, mae'r ma, ma to, argraff o'n wedi cael dros yr iaith wedi bod yn, yn anhygoel a, a bod mm. dda yn nhw, heb gysylltiad mewn ffordd, ond, ond maen nhw mae'r ffordd maen nhw wedi mynd o cwmpas pethau a dangos y parth yna wedi bod yn rhywbeth uh, sydd yn, yn arbennig fy swn i'n dweud. Arwel, get yeah,
Uh, ia, yn amlwg mae gen ti yrfa tu hwnt i Glwb Peldroi Drecsam, Maxine. Um, es i'r ysgol yn yml, yn yml Conwy, ysgol y Creuddyn. Um, be dwi eisiau bod ydi, be, be di dy hoff beth di o dy swydd yn gyffredinol fel, fel newyddiadurwraig? Um, ac ynghlwm i hynny, falle, beth ti'n gweithio ar hyn o'r bryd? Nes i wneud uh, dipyn o waith cartre, ddim yn gwybod os ydych chi wedi boys. Dwi wedi watcho um, byd eithafol Trump ar Esbydrec, o'n i uh, gyda'r, wel, dwi'n gwybod, nut jobs o America. um, yeah, beth ti'n neud ar hyn o bryd a, a beth ti'n mwynhau wneud, wneud fwyaf? Um, Wel, dwi'n lwcus iawn i, i fod yn America mewn ffordd, achos yn America mae yna gymaint o bobl sydd yn... Mae'n ma, ma gwlad mor fawr, mae'n enfawr, um, miliynau o bobl a gymaint o bobl wahanol, um, diwylliant wahanol. Felly, um, dwi 'di wneud llawer iawn o o storïau wahanol dros y blynyddoedd, ond yym wrth gwrs wedi pwysleisio ar gwleidyddiaeth sydd yn bywiog iawn yma. Yym a f- fel dys di yy wedi yym cyfweld Donald Trump ac oedd hwnna'n... Ie. ...profiad yym surreal rili yy... Ie. Ie, oedd o'n cymryd blynyddoedd i gael y cyfweliad, a wedyn jyst i fod yna yn Mar-a-Lago ac i gyfweld rhywun sydd wedi cael gymaint o ddylanwad ar y byd eang. Mae, mae, ie, oedd, oedd o'n um, diwrnod arbennig iawn i fi, fel newddad i'r raig. Yeah. Um, wrth gwrs, da ni'n um, ni gwynebu etholiad arall ar hyn o bryd yn America. Felly yym bydd 'na llawer iawn mwy i'w wneud yy dros y blwyddyn nesa ar gwleidyddiaeth a be' sy'n digwydd fan hyn ac wrth gwrs Donald Trump yn rhedeg eto. Yym a 'dan ni erioed wedi gweld stori rili fel stori Donald Trump yym dim ots os os chi'n casáu y dyn neu neu caru y dyn ma'n ma'n stori yy sydd yym Ie, mae jyst yn... Dwi'n dwi'n meddwl mae gen pawb ddiddordeb yn y stori am ryw reswm, um, a mae wedi, uh, ac mae dal yn effeithio gymaint o bobl yma. Um, felly, dwi yn edrych ymlaen i, i wneud mwy o wleidyddiaeth yma ac i, i gohebu ar y, um, ar y lleoliad blwyddyn nesaf. Ond um, uh, be dwi'n rili mwynhau neud mwy nag unrhyw beth arall ydi yy cynnwys yn Gymraeg ar gyfer S4C. Yym yy dwi 'di neud un rhaglen y Byd Eithafol yy y fan hyn yn America. Ac oedd o'n lle amlwg rili i ddechra. Yym mae'n fformat newydd 'dan ni'n trio datblygu ar S4C a trio gwthio'r ffinia yym i- i- yn y iaith Gymraeg, trio ga'l yym pobol high profile yym ac yym cyfweliada mawr yym i'r cynulleidfa yy yn yn yn Gymraeg, ond hefyd cynnwys Cymraeg sydd yn gallu teithio tu allan i Gymru um, ac i ddangos i'r byd bod um, mae Espryrec fel, uh, fel channel Cymraeg dal yn gallu wneud cynnwys sydd yn um, creu penawdau. Felly, um, da ni'n gobeithio wneud mwy o heina, da ni'n gobeithio teithio i gwledydd wahanol um, ac i edrych ar sefyllfaoedd eithafol mewn gwledydd wahanol hefyd. Mwy o nut jobs, basically, ti'n dweud. Na, diolch ti Maxine. Ifor, gwestiwn di nesa? Uh, hi Maxine, dwi bach yn starstruck. Oedd e ti'n starstruck pan nes ti gyfarfod Rob a Ryan? Uh, uh, ail gwestiwn, ydyn nhw mor neis am nhw'n ymddangos? Neu ydyn nhw'n difes? Um, o'n i, dwi'n lwcus iawn mewn ffordd achos dwi ddim yn dilyn um, fatha pop culture llawer ac um, dwi'n meddwl o'n i ddim really wedi gweld um, ffilms Ryan cyn cyfarfod Ryan. Dwi'n gweld llawer rwan a mae'n fy mab yn licio um, Deadpool felly uh, da ni weithio yn, yn, yn watch a stwff mae Ryan yn neud. Um, o'n, on i ddim yn starstruck, um, o'n i'n dechrau'n bach gyda faint o bobl oedd yn y studio achos so, pan ti'n ti gweithio um, yn newyddion, ti, fel arfer ti jyst allan ar y ffordd gyda un person, camera, weithiau mae yna cynhyrchydd hefyd, ond tîm bach bach, ti'n ti gweithio am oriau, mae'n anodd mm. iawn. Um, yn Hollywood, ti'n cerdded mewn i'r set a mae yna gymaint o bobl, mae yna tua pedwar neu pump pobl ar bob camera. Um, so, oedd hwnna bach yn intimidating i ddechrau, ond oedd Robert Ryan jyst yn neud fi teimlo'n rili really cyfforddus yn syth, oedd, oedd Ryan yn neud llawer iawn o'r directing, yym oedden ni'n wneud lot o ad-lib, lot o yym comedi, jyst jocan o gwmpas. Felly mae lot o bethau 'da chi'n gweld yn y promos a hefyd yn yn y rhaglen yy 'dan ni 'di wneud gyda'n gilydd, jyst ni jyst yn jocan o gwmpas rili. Mhm, ie. Yym ac yym ie, mae'r bois yn yn yym maen nhw'n pobl normal, maen nhw'n dod o gefndir mor normal. Yym ma' teulu yym Rob yn yn yn ffantastig. Yym dwi'n nabod nhw yn dda iawn a a ma' nhw t'mo' ma' nhw jyst yym bois rili neis a yym naturiol, normal a ma' nhw'n neud pobol sydd yn gweithio gyda nhw yn deimlo fela hefyd. Grêt. Wyt wyt ti'n mynd i fod ar yr ail gyfres ne' ti ti'n mynd i fod fel yn deud? Wel dwi ddim wedi neud dim byd ar yr ail gyfres wel yy heblaw yym cyfweliad gyda'r bois ar diwedd yym y season dwytha pan wrth gwrs oedd y y tîm yn yn yym yn symud i fyny. Um, ond uh, yeah, dwi, dwi wedi bod yn pwysleisio ar y um, job go iawn fi, sef, um, sef bod yn newyddiaduraig yma mm. a wedi bod yn brysur iawn yn um, creu cynnwys yn y Gymraeg um, yn amlwg oedd y, y prosiect um, Donald Trump yn, yn un oedd yn cymryd amser fi. Mm -hmm. um, Felly ie, dwi dwi 'di bod yn pwysleisio rili mwy ar be dwi'n wneud yn yn Washington ac yn enwedig ar y prosiect yna ac y y pethe arall sy'n dod i fyny gyda SPRAC. Cool.
Ga i ofyn am y tywydd? Ydy'n boeth iawn ar y funud? Dwi'n jyst meddwl am, am y gemau sy'n dod i fyny. Like, Mae mor boeth yma. Mae'n um, fel, maen nhw'n galw fod y swamp, ond maen, yn, yn ystod y haf mae'n really yn teimlo fel swamp. Um, mae'n mae'n really boeth. Um, yeah, just awful, really. yes. So fydd y really chwaraewyr yn diodde? Um... O, dwi'n meddwl mae'n waith yn Washington a Philadelphia, mae dal yn bwynt right, iawn fanna. Okay. Mae bydd o'n sioc bach iddyn nhw, ie. Uh -huh. yeah. Maen nhw'n mynd i fod yn, yn California i ddechrau, mae California yn lot haws achos mae'n ma sych yna. So mae'n pwyth, right. mae'n sych, ond fan hyn mae'n so, really humid. Um, a dwi'n meddwl, mae hwnna'n anodd, os ti ddim yn arfer gyda hynna, mae'n neud ti teimlo'n really

passionate iawn am yy angerddol am am y tîm felly ie yeah. dwi'n meddwl bydd o'n bydd o'n diwrnod uh, gyda lot o hwyl.
Mae hwnna wych i glywed. Felly, heblaw am y tywydd, be ti'n meddwl allu tîm Rex am ddisgwyl pan maen nhw'n mynd allan gan fod nhw yna yn yr unol daleithiau rwan, achos mae o'n mae'r diwylliant pêl-droed yn eitha gwahanol, a, ac wrth gwrs, mae bobl wedi clywed am Wrexham yn yr Unol Daleithiau, dydy, a mae o dal yn swreal i ni yng, yng Nghymru fod nhw hefo y profile yma. Ie, yeah, um, da ni'n lwcus mewn ffordd achos mae'r cwpan y byd yn mynd i ddechrau ac um, mae Americanwyr yn um, rhoi lot o sylw ar cwpan y byd yn enwedig y merched achos mae tîm merched nhw'n well na tîm dynion a mae um, ma, ma gêm uh, pêl drwyd wedi bod yn gêm i, i, um, um, i genod, really. Um, dim, um, dydy dynion ddim wedi chwarae llawer iawn o, o, o, o bêl drwyd. Um, Mae'r ma, ma gêm i dynion jyst yn datblygu, really. Um, ond mae'r ma, ma um, y gêm i merched eisoes wedi bod yn, yn, yn gryf iawn. Maen nhw wedi um, ennill y cwpan y byd um, o blaen wrth gwrs, a mae, um, mae America di'r lle gyntaf lle mae uh, uh, genod, uh, wel, y merched a'r, ar y tîm gydleithol yn cael yr un tal ag y, y dynion. Um, Felly, dwi'n meddwl mae yna bwyslais ar hyn o bryd ar pel drwy, felly bydd hynny'n helpu. Um, yn, yma yn Washington DC, mae yna um, ma na rheol arbennig ar gyfer y cwpan y byd, lle mae, mae pubs a bars yn gallu aros i fyny, a, a gallu aros agor trwy nos i bobl gael yym gwylio y pêl-droed, achos wrth gwrs mae'r gemau yn Awstralia. Felly dwi'n meddwl bydd yna ffocws bach ar pêl-droed, a dwi'n meddwl bod hwnna'n really helpu. Um, wrth gwrs, beth bynnag mae Ryan a Rob yn deud ar um, y cyfryngau cymdeithasol yn mynd i helpu hefyd, jyst i gael pobl um, i, i, i wylio, ac um, mae Ryan hefyd newydd wedi launcho um, channel teledu newydd, Maximum hmm. Effort Channel, ac wrth gwrs bob dim Mercher mae yna gynnwys Cymraeg ac um, maen nhw'n mynd i ddangos um, uh, y cyfres Wrexham Clwb ni ar, uh, um, mm. ar Channel Ryan. Felly mae yna gyfle i Americanwyr gallu gweld y stori Wrexham trwy'r cyfrwng Cymraeg hefyd.
Ydy, mae ma' hwnna mor gyffrous yn dydy i i feddwl fod 'na rywbeth cyson wythnosol ac yn enwedig hefo'r diddordeb yn Wrecsam yym tibod gobeithio fydd o'n ennyn diddordeb tibod yn yr iaith fel mae Rob a Ryan wedi bod so so Ie, falle fy rhaid i ni ffeindio bobl i gyfieithu y podcast mewn i'r gôl, bod ni'n gallu rhoi hwnna ar ar ddydd Mercher ar gyfres yy a- efo Ryan ynde. A we- a s- a jyst i ofyn o hynny te, 'dan ni 'di sôn am Wrecsam, be be ma' Wrecsam y clwb yn ei olygu i ti felly? Yym fel fel wedoch chi, ma' yym Taid yn dod o Wrecsam a Dad... ma' yy teulu Dad yn dod o Wrecsam ac yym oedd Taid 'di marw cyn i fi gael fy ngeni. Yym felly o'n i 'di methu y y rhan 'na o bywyd rili mewn ffordd, oedd oedd Dad yn siarad am Wrecsam yym yn aml iawn, oedd o'n siarad am y am y stryd lle oedd y taid yn byw ac um, a mae teulu gyd yn Wrexham. Felly, oedd e rhywbeth i fi, o'n i, o'n i, o'n i ddim wedi treulio llawer iawn o amser yn Wrexham, um, ond oedd, oedd, o'n i'n ymwybodol oedd gyda fi cyswllt gyda'r um, o'n i'n mynd i ddeud dre, mae, mae dinas rhan yn dydi. ond ie, yeah, oedd gen i fi cyswllt um, gyda Wrexham. Felly i fi, mewn ffordd, um, trwy wneud y cyfres yma, gael y profiad yma gyda Rob a Ryan, mae di helpu fi um, datblygu um, y cysylltiad na, y perthynas na gyda rhywbeth sydd yn rhan o, o teulu fi a bywyd fi. So mae rhywbeth personol hefyd. Um, so i fi, dwi'n dwi gwybod am sut mae'r mae tîm Pale Droed Wrexham wedi bod mor bwysig i gymaint o bobl yn y dre, yn enwedig um, pobl sydd angen rhywbeth i, gad, i, i, i, i, i gadw nhw mynd. Um, ac i, i teulu fi hefyd, i, i teulu dad. Um, a nawr dwi'n gallu rhannu hwnna gyda um, plant fi, ac maen nhw'n cedder o gwmpas yn America gyda Crisiau, ti, Crisiau Wrexham a cyn siarad am Wrexham a mae, mae gen fy mab um, Iori, ffrind a mae o'n nofio gyda, sydd yn dilyn Wrexham. A oh. mae hwnna'n anhygoel i fi. Mae'n ma teimlo fatha full circle. Um, a mae rhywbeth o'n i ddim yn disgwyl cael, really, a rhywbeth o'n i ddim yn disgwyl gallu um, pasio lawr i'r plant, a rhywun dwi'n gallu, a dwi'n dwi, gwerthorogi hynna, mae rhywbeth personol, mae rhywbeth sydd yn golygu llawer iawn i fi, a dwi just, um, dim jyst i, i Wrexham, ond i, i Gogledd Cymru hefyd. Dwi'n teimlo mor cyffroes am beth sy'n digwydd. Dwi'n meddwl mae, mae Gogledd Cymru yn heiddi um, y sylw mae'n gael. Um, da ni'n wastad yn clywed am beth sy'n mynd ymlaen yn gydydd, ond am unwaith nawr mae, mae Gogledd Cymru ar y map a, a, a lle fel Wrexham ar y map. A mae, mae hwnna'n ma hwnna bendigedig, yn dydi? Mm -hmm. Ti'n meddwl oedd Rob a Ryan yn disgwyl y lefel yna o lwyddiant? Ti'n meddwl oedd yn, yn disgwyl oedd yn mor fawr? na, dwi ddim yn meddwl oedden nhw'n really deall sut oedd uh, Cymru yn mynd i mabwysiadu nhw. um, dwi'n meddwl oedden nhw'n ymwybodol am y ffaith bod yna diwylliant cryf, mae yna iaith wahanol, um, pobl um, sydd yn um, wel, sydd yn teimlo'n gryf iawn am fod yn Gymraeg ac yn, am ddod o Wrexham ac am y clwb, ond dwi'n meddwl doedden nhw ddim yn disgwyl cweit pa mor gryf oedd yn mynd i fod, a sut oedden nhw'n mynd i really disgyn mewn cariad gyda Wrexham mm -hmm. a, mhm. a gyda'r gwlad. Um, Mae'n ma, ma, ma nhw mor emosiynol, oedd yn wedig pan oedden nhw yna ac oedd Wrexham yn symud i fyny ac yn, yn, yn um, ennill y gêm na. Do, do, am fel wythno-... Wnes i weld nhw, dwi'n meddwl oedd o'n wythnos wedyn yn LA, ac oedd oedden nhw dal, y y ddau ohonyn nhw, bach yn emotional am am y gêm 'na. Ac mae o'n... ma' hwnna'n wir, dydy o ddim sioe maen nhw'n rhoi ar, oedden nhw'n rili Ie. emosiynol. Yym, dim rili'n gallu cwylio beth oedd wedi digwydd, ac dwi'n meddwl maen nhw'n gwerthfawrogi y yym y profiad maen nhw'n gael. Ac y y jyst y profiad maen nhw'n gael trwy bod gyda pobl o Wrecsam a trwy cael y rhannu y profiad gyda nhw. A maen nhw wastad yn deud, tibod, maen nhw'n gallu helpu y clwb, maen nhw wedi helpu clwb, ond mae'r stori yma'n stori sydd yn perthyn i bobl Wrecsam. A m- maen nhw'n gweld e fel la, dwi'n gweld e fel la, dwi'n meddwl mae pobl Wrecsam yn gwerthfawrogi hynna ac yn, mhm. da ni gyd yn rhannu y stori yma. Dyna beth sydd, sydd yn uh, mor bwysig am y stori. A dyma pam mae pobl yn America dros y byd wedi, wedi dysgu mewn cariad gyda stori Wrecsam. Mm. A, a dwi'n cytuno fy ti, mae Arwel a fi, da ni ddim o'r Wrexham, ond da ni o Ogledd Cymru, a mae o wastad i bod yn dîm i Ogledd Cymru, a mae hynny'n bwysig, a mae o'n to, rhan brydferth o'r byd hefyd, felly dwi'n meddwl bod yna gyfle i, i ddatblygu'r elfen hynny hefyd yn does. Wel, o'n i'n, pan o'n i'n, o'n i'n um, tyfu fyny yng Nghonwy, oedd llawer o bobl yn gefnogi Man United neu Manchester hmm. City mm. neu Lerpwl. A rŵan, maen nhw'n cefnogi Wrexham. A dyna, mae mae fod fel la. Da ni angen tîm yn Gogledd Cymru, da ni gyd yn gallu cefnogi tîm sydd yn mynd i wneud yn dda, da ni'n gallu uh, dilyn ac i'r blant sydd, sydd yn tyfu fyny ac yn chwarae pel drwyd yn gallu edrych ar y chwaraewyr a dweud, ie, yeah, dwi eisiau bod fatha nhw. Mae hwnna'n pwysig iawn i, i Gogledd Cymru ac ie, um, yeah, mae hwnna'n rhywbeth sydd, sydd, sydd wedi newid lot a sy'n mynd i cael ymlaen newid lot, dwi'n meddwl, i'r ardal.
Um, dwi, dwi jyst yn mynd i gyffwr ar y cwestiwn sydd efo profil yr iaith yma, Maxine, o ti'n deud bod ti'n awyddus iawn i, i rannu'r iaith efo'r byd, rili, really, yn dy waith di, yn amlwg, mae'r impact mae'r gyfres Welcome to Wrexham wedi cael ar yr iaith yn anhygoel, yr cwpl o, o rhaglenni benodol am yr iaith bron. Um, Dwi'n cofio, o'n i'n Washington a Philly ha dwetha, a nes i ddod off y Met yn Philly, mynd heibio City Hall, a peth cyntaf nes i weld oedd just banner Gareth Bale masif yn canol y, mhm. efo Cymra sgwennu Cymraeg yn efo. So, um, I suppose y cwestiwn ydy, yn America, os na fwy o ymwybyddiaeth ar iaith y tîm meddwl, um, a yn sicr mae Rob a Ryan a Titha hefyd wedi bod yn llys genhadon anhygoel i'r iaith ar draws y byd, ond wyt ti'n ti gweld impact hwnna mewn gwlad mor anferth America? Um, dwi wedi gweld um, pethau'n newid, do, achos dwi'n siarad Cymraeg i'r plant ac um, dwi'n gwybod faint o weithiau mae pobl wedi gofyn i fi be dwi'n, pa iaith ti'n siarad a dyn ti'n deud Cymraeg, a maen nhw fel, be di hwnna? um, neu maen nhw'n gofyn i fi os dwi'n siarad Swedish neu rhywbeth fel la. Mm. Um, ond dan ni wedi gweld llawer iawn o weithiau wan, lle mae pobl yn gofyn, ok, pa iaith da chi'n siarad, a dan ni'n deud Cymraeg, a maen nhw'n deud, o, oh, fel Wrexham. Mm. Um, a maen nhw yn ymwybodol o'r iaith. Mae, dim ond, mae'r cyfres na di newid llawer. Um, Ond dim jyst hynna, llawer iawn maen nhw'n wneud ar ar cymd- yym cyfryngau cymdeithasol, ma' maen nhw'n defnyddio'r Cymraeg, maen nhw'n sgwennu pethau'n Gymraeg weithiau, yym maen nhw newydd wedi yym hysbysebu y y cit newydd a ma' 'na enwau'n Gymraeg a Saesneg am y cit, so ma' pobl yn gweld hynna, yym maen nhw'n gwybod bod 'na iaith wahanol, yn amlwg ma' 'na ma' 'na promo sy'n mynd allan am y Welsh Wednesdays ar y yym channel Ryan a ma' hwnna'n Gymraeg hefyd. Mm. So mae'r Americanwyr yn dechrau clywed Cymraeg ar platfform enfawr sydd gyda Ryan, uh, Rob, ond yn Ryan yn ymwedig. Um, a wrth gwrs mae'n mynd i newid pethau, wrth gwrs mae'n mynd i hysbysebu'r iaith. Um, ond mae'r ma, iaith yn perthyn i ni gyd, da ni gyd yn, yn gyfrifol am, am siarad y iaith a cael y iaith na allan. A dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn i ni, dyna pam um, o'n i'n sôn am am fuddsoddi gymaint yn yy cynnwys Cymraeg a yym pwysleisio ar yy cynnwys o America neu o yym llefydd tramor i i'r cynulleidfa nôl yy yng Nghymru. Ma' ma' raid i ni creu cynnwys, gwthio ffiniau, creu penawdau yn Gymraeg, ond creu cynnwys sydd yn teithio allan o Gymru hefyd i i bobl dros y byd gallu clywed y iaith. Yym mae'n bwysig iawn bod ni'n gallu cystadlu yn erbyn um, y cynnwys ac y cyfryngau yn Saesneg. A dyn ni'n gallu. Um, mae gennym ni gymaint o talent yng Nghymru, mae gennym ni gymaint o, o, o bobl ifanc um, sydd yn datblygu ac yn, yn, yn gallu creu cynnwys a ni, mae yna gymaint o ffilms a, a um, rhaglenni da sydd yn dod o Gymru rwan. So just hyd yn oed bach o'r iaith mewn mewn rhaglenni Saesneg, mae'n creu effaith mawr, fel hmm. yn um, y cyfres The Crown, oedd na, um, oedd na rhaglen um, lle oedd na Gymraeg yn y fo. Dwi'n meddwl oedd hwnna'n helpu hefyd. Felly, bob cyfle da ni'n cael um, i defnyddio'r iaith ac i roi platform i'r iaith, dwi'n meddwl mae rhaid ni'n neud. A dwi'n teimlo fod tibod Netflix wedi newid natur bobl o wylio teledu a phethe. Ded- A ma' bobl yn lot mwy cyfforddus hefo is-deitlau a pethe felly, a ma' gen ti raglenni fel Squid Game a pethe felly lle ma' bobl yy wedi arfer gweld ieithoedd tramor rŵan a a glywed o, felly mae o bendant yn yn gyfle dwi'n meddwl i wneud hyn, a ma' wrth gwrs be ma' Rob a Ryan 'di wneud yn Wrecsam jyst wedi codi'r sylw yna mewn ffordd anhygoel yn do? Ie, yeah, a mae Hollywood wedi hefyd, mae, mae ffilm sydd wedi dod i Hollywood o Korea er enghraifft sydd wedi, um, wedi um, ennill uh, Oscars a pethau, mae yna wedi helpu. Um, mae, mae Esprec newydd wedi um, gwerthu y rhaglen uh, Dal Mellt i, i Netflix, so mae yna'n peth enfawr hefyd. Um, ac jyst y mwyaf da ni'n gallu wneud hynna, a teimlo fel da ni'n gallu, yn lle teimlo fel, o, oh, to, da ni'n da ni'n siarad Cymraeg, felly mae rhaid ni aros yng Nghymru neu creu creu cynnwys sydd yn aros yng Nghymru. Da ni ddim yn gorfod, da ni'n gallu creu cynnwys i'r cynulleidfa yng Nghymru, ond hefyd sydd yn teithio, a da ni yn gallu cystadlu ar, uh, wel, yn y byd, a da ni'n gallu cystadlu yn erbyn y cwmnïau mawr ac yn erbyn y platforms mawr. Da ni'n gallu gwneud hynna.
Reit, mae Ifor, ti'n sgyn y cwestiwn nesaf, Ifor? Diolch ti, Maxine. Um, nôl at pel droed, ys gen ti hoff chwaraewr? O, o, o, o Wrexham? Wel, wrth gwrs.
Dwi'n eisiau dewis un person, dwi'n meddwl bod o'n deg. Dwi'n meddwl bod nhw'n gyd yn, yn, yn, yn, yn yn anhygoel, ma' nw gyd 'di neud job ffantastig. A wrth gwrs t'o' ti ddim yn gallu ennill gêm gyda un chwaraewr. Yym mae lawr i'r tîm i gyd ac yy dwi me'wl ma' bob un ohonyn nhw'n yn bwysig iawn yn y stori 'ma. Brilliant, fe- diplomatic iawn. Diplomatic iawn yn union. Ie, da ni da ni di mynd i'r quick fire uh, round rwan, so uh, ie, Al, ti eisiau mynd nesa? Ie, so yy yn sydyn, yy be 'di dy hoff foment di efo Wrecsam yn y daith yma hyd yn hyn? Um, y gêm ola pan oedden nhw'n ennill a symud i fyny. Yeah. Oedden, oedden ni gyd um, yn TV yn um, Washington DC, teulu i gyd, ac oedden ni'n gofod gwylio'r gêm ar VPN ar y laptop, ac oedd oedd oedd oedd y y y drws ar agor yn y cefn ac oedden ni gyd yn sgrechian yy ac oedd y cymdogion yn meddwl oedden rywbeth yn bod yn tŷ ni. Nathon nhw dod rownd i deud o- i ofyn os oedden ni'n ok achos o'n ni... O wir?
Iasgob. Y fi a'r ie a'r plant a pawb jyst yn sgrechian gymaint.
Ah, Waw, gwych. Um, o, o diwedd tymor diwetha, edrych ymlaen, be, be ti'n edrych ymlaen fwyaf am tymor 23-24, am y tymor sydd i ddod?

yy problem gyda child poverty yn yn Wrecsam yym a ma' raid ni i gyd helpu gyda'r sefyllfa ac a- ac helpu datblygu y- yr ardal 'na. Ond dwi yn yym gobeithio gweld petha yn gwella, yr economi yn Wrecsam yn gwella. Yym dwi dwi'n wrth fy modd i weld sut ma' rei o businesses yy yn Wrecsam yn neud yn dda rŵan a dwi'n gobeithio bydd hwnna'n cario mlaen i ddatblygu ac i weld yr economi yn yn datblygu ac yn yn gwella. um, ac i weld Wrexham jyst yn, yn edrych ac yn teimlo fel lle um, cyfforddus yn lle um, dre sydd yn, sydd yn stryglau, sydd yn dioddau.
Um, Al, ti eisiau mynd am y nesaf? So,
Be, well, be wyt ti'n fethu mwyaf am Gymru? Ti'n clywed am bobl sy'n byw dramor yn, yn dod â baked beans bob tro maen nhw'n mynd adre neu rhywbeth felly. Os oes gen ti rhywbeth fel la sydd yn rhywbeth ti'n colli am Gymru pan ti'n Washington? Wel, be dwi'n colli di clywed pobl yn siarad Cymraeg. Um, mae'n rili really anodd pan ti'n siarad Cymraeg i'r plant a ti'n neb arall yn siarad Cymraeg o gwmpas ti. Mae ma Cymraeg da ni'n siarad yn kind of hanner Cymraeg, hanner American. Uh, dwi'n meddwl mae yy ma'r plant yn falle'n ma' nw'n siarad Cymraeg yy yy od iawn mewn cymhariaeth i bobol yng Nghymru. Yym bob tro fi'n mynd yn ôl a dwi jyst yym mewn parti neu t'wod gyda'r teulu a dwi'n clywed pobol o gwmpas yn siarad Cymraeg jyst yn teimlo mor dda. Yym felly ie, d- swn i'n deud y y y iaith ydi'r peth dwi'n dwi'n methu â mwya ond yym Yy dwi hefyd yym yn lico y y cwrw o Gonwy. Ma' 'na yym ma' 'na ma' 'na cw- ma' 'na bragdy Conwy sydd yn yn ffantastig a dwi'n dwi'n gweld y sia- yy y y cwrw Conwy yy yn amal iawn.
Gwych. Ifor, sgen ti? Yym, wel, nôl at pêl-droed, ll- lle ti'n meddwl mae Wrecsam a Morfa yn tymor nesa?
Sorry. Lle mae Wrexham am orffen tymor nesaf? Lle, top 3, top 7, top 10? Top 3, wrth gwrs.
Cool. Dwi'n mynd i ddeud unrhyw beth arall. Wrth gwrs mae rhaid i hyn, ond dwi... Os da chi eisiau edrych ar sut mae'r ma tîm wedi gwella dros y blwyddyn diwetha a just pa mor dda maen nhw wedi wneud, mae bob dim yn, yn bosib yn dydy.
A, a dyna'r gwir, mae o'n... Fel cefnogwyr Wrecsam hir dymor, mae o gyd yn teimlo braidd yn afreal achos da ni wedi arfer efo tîm aflwyddiannus efo gymaint o amser, ond mae o jyst yn amser mor gyffrous ar y cae, ond fel y ti'n dweud, oedd hi ar y cae hefyd yn dydi, to mae'r dre a fydd y cae, to fydd y gobeithio fydd y stadiwm yn dablygu hefyd, mae'r gwaith i dechrau ar hynny. Felly mae o'n, uh, to, mae o wedi bod yn gyfnod gwych hyd yn hyn, ond y peth dychrynllyd bron ydy mae megis Steffret sy'n cael yr argraff efo Rob a Ryan achos maen nhw to, yn hwn o ddifri yn dydan sy'n gallu gweld uh, to, yr arddeliad sy'n gennym nhw. Felly diolch yn fawr i ti am to, dod i, i siarad efo ni a roed y cyfle i ni rannu. Uh, oedd yna rhywbeth oedd ti eisiau dweud cyn i ni orffen? Uh, Wel, ni jyst mynd i ddweud, ma, so, dwi'n meddwl mae'n rhywbeth diwylliannol gyda Cymru. Um, da ni angen Um, da ni angen hyder pan da ni'n chwarae hmm. neu da ni'n neud unrhyw beth. Um, os oes gen i ddim hyder, da ni'n colli a da ni'n stryglo. Ti'n ti gweld y e gyda tîm Cymru um, yn y Six Nations a beth. Os maen nhw'n ma nhw, uh, ennill y gêm gyntaf, mae gen nhw hyder a wedyn maen nhw'n ma nhw cael ymlaen yn neud yn dda. Dwi'n meddwl gyda Wrexham, be mae Rob a Ryan wedi, wedi rhoi ydi hyder. Hyder hmm. i'r tîm, hyder i'r dre. Um, a dwi'n meddwl, mae'r ma, ma, ma talent yna. Um, felly, oedden ni jyst angen bach o hyder, um, ac rwan mae gen ni o hyder, um, mae gen ni y talent, a mae'n wir, mae, ma Rex yn gallu jyst cario ymlaen dringo fe ni, ac um, mae unrhyw beth yn bosib.
Gwych. Diolch yn fawr iawn i ti, a